Dyma ni'n cario mlaen gyda Gary Tryfan yn erbyn Dominus Gama, penod 8 yn y fagl. Rhowch gymaint ag a aiff i'r tanc os gwelwch yn dda, meddai Tryfan. Y petrol peder seren? holodd dyn y pwmp. Ie, plis. Tra roedd hwnnw wrthi, cymerodd y ditectif olwg eto ar y map. Os oedd yn gywir am leoliad y plas, yr oedd mewn amser da i fod ar y groesffordd erbyn deg i gwrdd ag Elec, Alec ac Elen. Nid yn siŵr, wrth dalu am y petrol, fe ofynnodd i'r gŵr a wyddai am le yn union yr oedd Plas Gwener. Fe wyddai'n dda am y lle, wedi bod yno yn pysgota yn y llyn pan oedd yr hen sgweier yn byw yn y plas. Pwy sy'n byw yno nawr? roddodd Tryfan. Saeson, s'bo? Nag e'n wir, Cymry, mae'n flin 'da fi ddweud. Artistiaid. Snobs ydi Aned. Chaiff neb fynd yn agos i'r lle. Os taw meddwl pysgota chi, cadwch bant o Lyn Plas Gwener, mae'n beryglus yno nawr. Be sy 'da nhw? Cŵn, ife? holodd Gary. Gwath o lawer. Mae'n cael ei ddweud eu bod nhw'n tanio ar dresbaswyr. P'un a yw hynny'n wir ai beidio, alla i ddim dweud. Ond fe wn i hyn, does yr un o'r ddau erioed wedi prynu diferyn o betrol de fi, nac wedi rhoi tro dros drothwy drws yr un siop yn y dre yma, gwahanol iawn i'r hen sgweier. Roedd hi'n anrhydedd cwni cap i hwnnw, syr. A chadai law ar ei het y trodd ei sylw o'r MG at gar arall a oedd wedi dod at y pympiau, Mae Trefan yn ei flaen gan chwifio ei law mewn diolch. Bu clywed mai artistiaid oedd trigolyn y plas yn gadarnhad i syniad Alec mai yno roedd y trysor mewn olew. Ond bychan oedd y cysur og a gafodd o glywed am ei ffyrnigrwydd. Roedd Alec mor fyrbwyll, unwaith roedd ar drywydd ei brau, ac yn medru troi Elen druan o gylch ei fys bach. Gwasgodd ei drod ar y sbardun, gore po gyntaf iddo eu cyrraedd. Wyddost ti be ydy? Gwifren i gario trydan o'r plas i'r ogof, meddai Alec. Beth? Trwy ddŵr y llyn? Ie, ar hyd ei wylod o. Mae hynny'n golygu y cawn ni olau, dim ond i ni ddilyn hon i'w phen draw. Ond mae'n golygu hefyd fod rhywbeth yn mynd ymlaen ma. Mae merfeddion yn y ddaear, meddai Elen, a mae hynny wedyn yn golygu y gall fod 'na bobl 'ma. Mi groesnwyd bont honno pan ddown ni ati hi, tybed ynte. Y peth mawr ar hyn o bryd ydy bod hon yn mynd i'n harwain ni yno. Dim ond i mi gadw fy llaw arni hi, hyd yn oed tasa hi mor dywyll o bol buwch yn nes mlan. Yn nes mlan? Fe ddar Eneth yn nerfus. Edrychwch y boi, rydyn ni yn y nos eisioes. Wedi dringo at geg yr ogof a gwthio pen y raff i agen gul yn y graig rhag i'r llifeiriant ei chario o'i gafael, Gwelodd Alec y wifren yn codi o'r dŵr ac yn rhedeg ar hyd ochr yr ogof. Llifai'r afon yn gryf gan dynnu'n galed ar y raff a glymai'r cwch wrth beg haearn wedi ei yrru i'r graig. Ond uwchlaw'r dŵr yr oedd llwybr cul wedi ei naddu ar hyd yr ochr ac ar hwnnw y mentrodd y ddau ymlaen yn eu trefn arferol o roi'r eneth i ddilyn y llanc. Cyn pen fawr o dro roedden nhw yn y fagddu. Fflamiai Alec ei hun am iddo anghofio dod â'r tortsh yn ei ffwdan gyda Ralph a'r pistol. Trawodd ei law ar ei boced i wneud yn siŵr fod hwnnw'n saff, ond gofalodd gadw'r llaw arall ar y wifren drydan. Yr hyn yr oedd arno fwyaf o'i ofn oedd dod o at dro sydyn yn y llwybr ac iddo gamu i'r gwagle. Cerddai gan blygu ymlân i estyn ei law ar hyd y wifren cyn iddo fentro i droed ar y llwybr. Mewn un man, fe wyddent oddi wrth blygaid eu fferau fod y llwybr yn codi. A'i sŵn yr afon yn wanach a'i adlais yn gryfach. Rydyn ni mewn rhyw anferth o bafiliwn rwan, meddai Alec, fel pryfed ar y parêd. Trueni na fydden ni'n fwy tebyg, trwy allu hedfan, se'n ni'n cwmpo, tybed hithe. Wedi iddyn nhw ddal i fynd am ysbaid go dda wedyn, sylwodd Alec fod sŵn y dŵr wedi diflannu'n llwyr. Aros am funud, meddai. I ble aeth yr afon? gofynnodd Helen, yn mynd â'r stori o'i geg. Mae'n rhaid fod 'na ogof arall. Oes, hanner dwsin, falle. Ond dilyn y wifren sy orau i ni. Dyna'r unig beth allwn ni wneud, wela i. Hynny neu droi nôl. Troi nôl? Never, siwgwr! atebodd yntau ac ail gychwyn i'r tywyllwch, a'i law wedi ymestyn o'i flaen ar y wifren drydan. Ar gamau oediog felly araf fu eu symud ac aml y rwystrau, ond o'r diwedd daethant i gornel egr. Ond oni bai am y wifren, tros y dibyn y bydden nhw, dros y dibyn y bydden nhw wedi camu'n ddi-os. O, mam fach, gad i ni aros am funud, pleidiodd Elen. I be? holodd y llanc yn ddiamynedd. I'r chwisg gael redeg mas trwy fy sgidiau, tybotithe. Dwi bron ar ben arnon ni nawr, gwboi. Paid â hidio am hynny. 'Drycha be' sy o'n blaena' ni, medda Alec. Draw yn y pellter oedd yr oedd golau Llwydaidd. Diwedd! Pen arall yr ogof! meddai Elen. Nid golau dydd ydi hwnna, pe bai'r llanc, ac nid dyna ben draw'r ogof chwaith! Wrth iddyn nhw ddynesu ato, fe welent y llwydni'n melynu a wal solid o graig y tu draw iddo. Golau trydan! Heibio'i drofa yn yr ogof oedd o'i blaenau. Roedden nhw'n ymyl pen eu taith yng ngrombil y ddaear. Gan gadw'u clustie'n fwy agored nag erioed, ymlwybrodd y ddau ymlaen, ond, er eu holl glustfeinio, ni ddaeth yr un smug o sŵn i'w clyw. Ai'r golau'n fwy llachar wrth iddyn nhw agosáu at y gornel, ond mwy arswydus yr ai'r distawrwydd, fel petai rhywrai yn eu gwylio, yn barod amdanynt. O'r diwedd, daethant at y drofa. Daliodd Alec ei fraich i gadw'r eneth yn ôl tra cymerai yntau olwg wyliadwrus i'r twnnel arall. Daliodd ei wynt mewn syndod. O'i flaen, dim ond ychydig golau thenu oddi oddi wrthyn nhw, fe agorai'r ogof yn fath o lwyfan llydan ac ar hwnnw yr oedd y ddeubeth mwyaf annisgwyl. Ar ei ganol yr oedd ffrâm gadarn ac arni ddarn o ganfas wedi'i ymestyn a dynhau ac arno ddarlun du-a-gwyn ar hanner cael ei beintio mewn lliw gan y wraig a groesodd y llyn ben bore hwnnw. Wrth ei hymyl, yr oedd yr un darlun mewn ffrâm gyffredin ond i gyd mewn lliw. Hwnnw, yn amlwg, oedd y llun gwreiddiol, a chopïo lliwiau hwnnw ar y canfas du-a-gwyn a wnâi'r ddynes. A hynny, gyda manylder mawr, gan edrych ar bob cyffyrddiad o'r brwsh trwy chwith wydr. Ym mhen arall y llwyfan, roedd y dyn a adwaenid gan Alec fel Mister Prior o ben Cwm Tawe. Ar ddarlun arall y gweithiai hwn, yn tynnu ei lun dan olau llachar gyda chamera mawr ar stand. Dangosai hwn yr un manylder gofalus a'r ddynes, gan gamu'n ôl a blaen o'r camera at y darlun a symud rhyw flewyn ar y llun neu un o'r goleuadau ac yna claddu ben unwaith eto o dan y darn o felfed du tu cefn i'r camera. Roedd pob un o'r ddau wedi ymgolli gormod yn ei orchwyl arbennig i gymryd sylw yn y byd o'r llall, heb sôn am random ymwelwyr, a wneidiodd Alec a'r Elen i gymryd ei le iddi hithau gael gweld pwy oedd yno a beth oedden nhw'n ei wneud. Wedi rhoi munud neu ddau iddi, aeth â'i geg at ei chlust a sibrwd. Tyrd! Dyma'n siawns ni chwilio'r plas. Trodd i gychwyn yn ôl a throdd hithau'n ufudd ond yn anffodus yn ei bris fe lithrodd ei throed a daeth cri o'i genau. Bron ar drawiad diffoddodd y golau o'i blaenau gan ei gadael yn y fagddu dywyll unwaith eto. Brysia! Dilyn fi! Sibrydodd Alec. Ond cyn ei bod i mynd fawr o gamau, goleuwyd yr holl le o'u cwmpas gan lampau'n crogi o'r nenfwd. Bron o'r ar unwaith, daeth llais dynes o'r tu ôl iddyn nhw, yn eu gorchymyn i aros. Ar dy feic! meddai Alec. Dalian nhw byth mohono mohonon ni! Ond aeth y gorchymyn eilwaith, a chyda'r geiriau tro yma, daeth ergyd gwn. Clywsant y bwled yn suo heibio iddyn nhw, ac yn taro'r graig ychydig o'u blaenau. O, mam fach, beth wnawn ni nawr? meddai Elen. Gwasga mor agos ag y medri di ochr yr ogof, dychmynodd Alec a thynnu'r pistol bach o'i boced. Taniodd un ergyd a diffoddodd y lampiau i gyd. Dyma hi wedi canu arnon nhw am ola trydan wan, meddai gyda boddhad. Be wnes ti, torri'r wifren? Ie, does gan bistol bach fel hyn ddim gobaith yn erbyn y gwn sy ganddyn nhw. Mi gwnawn ni hun y tywyllwch, Ldy. yn rhy gynnar a siarad yn llanc, gyda'i fod wedi dweud daeth fflach o olau fel saeth drwy'r tywyllwch. Wedi ennyd fer o chwilio, fe'i daliodd. Yr eiliad nesaf, daeth ergyd arall. Rhoddodd Elen wedd waedd wrth glywed y bwled yn chwernellu heibio'i thrwyn. Sa lle'r wyt ti am funud? meddai Alec a chamu'n ôl heibio iddi i fod rhyngddi hi a'r ergydion. Wan, dos yn dy flaen, nerth dy garna, cymar o cwch a gwna am y groesffordd i gyfafo Gari. A dy adael di man 'yn? Clyw good boy. Fe safa i 'ma. Ran fo ti a Mister Tryfan fe fyddwch yn siŵr o 'ngal un rydd, protestodd Elen. Cyn i Alec gael ateb, daeth bwled arall i wibio heibio iddyn nhw fel cacennau'n gwyllt. Nefar ein Aberdaron, siwgwr! Hegla i wan! Mae'r pestol gen i, cofia, mi fedra i e dal nhw nôl nes bydde di'n saff, ar dy feic, A chdi, Ren Hogan? Go au i mi rioed wrando arnat ti, meddai Amin. Er ei fod yn gwybod bod y tortsh yn rhy bell iddo obeithio medru saethu, taniodd ati, fel y disgwyliai, fe'i diffoddwyd yn syth a manteisiodd yntau ar ei gyfle i orwedd ar y llwybr a'i wneud ei hun yn llai o darged i ddryll y gelyn. Gwrandaodd yn astud am leisiau neu sŵn traed, ond roedd y lleill yn rhy gyfrwys i hynny. Er hynny, cysurai Alec ei hun. Roedd yn rhaid iddyn nhw dalu am y distawrwydd drwy arafu rhwng y tywyllwch a'r gofal gofal a'i llesteiriau. Fe fyddai Elen wedi cyrraedd y cwch cyn iddyn nhw'i dal a'i rwystro hi. I'w drysu ymhellach, chwiliodd a'i law am garreg ac wedi cael un, cael un, cododd ar ei eistedd ar y llwybr a'i draed dros yr ymyl a thaflodd hi tuag tuag yn ôl. Clywodd hi yn diaseb Di a Sbedain, a daeth res o'r gydion, ond dim si o'r bwledi tro 'ma. Gwenodd y llanc, roedd wedi eu twyllo i feddwl ei fod wedi dyblu nôl tua pen pellaf yr ogof. Tybed a aen nhw nôl i chwilio amdano? Corodd ar ei drad, gan ddisgwyl gweld fflach o olau'n chwilio amdano yn y fon honno. Fe ddaeth y fflach, ond nid o'r cefn. Fe'i dallwyd ganddi, gan mor agos ato roedd hi o'i flan. Oedd Mister Prior wedi medru mynd heibio iddo, ar wled yr ogof, Heb iddo ei glywed, roedd yn sefyll o'i flaen gyda phistol trwm yn un llaw a'r tortsh yn y llall. Cymerwch y tegan 'na o'i law, Teresa, meddai. Clywodd Alec sŵn ysgafn wrth ei gefn, ond cyn iddo droi edrych cafodd y pistol blwc. Yr un pryd, daeth chwa o bersawr i ffroenau'r llanc, ond nid yr un sent â adawyd yn y swyddfa. Rhowch ffroen y dryll 'na rhwng ei ysgwyddau, rhag ofn iddo fe gael ei demtio i chwarae tricie, meddai Mister Prior. Dilynwch fi! Reit, Marcus, meddai'r dynes, a rhoi trwyn y gwn yng nghefn y llanc, ymlaen â thi! O dan y fath amodau, doedd gan Alec ddim i'w wneud ond ufuddhau. Gwnaeth hynny mor araf ag y medrai, er mwyn gwneud yn siŵr y cyrhaeddai Elen y cwch, ac y câi hi ddigon o amser i'w rwyfo i lan y llyn cyn i'r pâr arfog yma gyrraedd ceg yr ogof. Gwenodd ynddo'i hunain wrth ddyfalu beth wnawn nhw pan wel- welen nhw bod y cwch wedi diflannu, ond fe'i hun a gafodd y syndod ar ôl iddyn nhw gyrraedd, oedd y cwch yno, y rhaff oedd wedi mynd.